אקעי דאס וואלט געדארפט זיין בעצם א הקדמה פאר די פריעריגע ווידיאו, כ'האב שוין לאנג געוואלט טוהן דאס, באט ס'איז דא פארשידענע מניעות מבית און מבחוץ, באט אזוי ווי פאר גערעדט אין די פריעריגע ווידיאו אז מען דארף טוהן, מען דארף טוהן און די אייבערשטער וועט העלפן, די אייבערשטער וועט מצליח זיין, א מענטש דארף טוהן זיינס. מען זעט ביי יוסף הצדיק זעט מען זעט מען א אינטערעסאנטע זאך אזוי ווי שטייט אין כסא שם טוב אנהייב כסא שם טוב בעל שם טוב שטייט שיבותי השם לנגדי צמיד ס'איז א ענין פון מדת ההשתוות א מענטש דארף זיין אייביג מדת ההשתוות צו ס'גייט אים גוט צו ס'גייט אים נישט גוט וויאזוי ס'גייט אויב ס'גייט אים גוט, זאל זיך נישט גרויס האלטן, אויב ס'גייט אים נישט גוט, זאל נישט זיין געפאלן ביי זיך, אייביג זיין רעדי צו טון רצון השם, אויף א אופן פון השתוות, א אופן אז אלעס איז גוט, און נישט לאזן די זאכן וואס איז געשען אים צו עפעקטן ווער ער איז, בעת ביי יוסף הצדיק זעט מען זייער שטארק די נקודה, זעט מען אין פרשת וישב שטייט ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי, אז יוסף הצדיק איז געווען א איש מצליח, אבער ער האט זיך א גאנצע צייט דערמאנט אז ער איז בבית אדוניו המצרי, ער האט נישט געלאזט די הצלחה זיינע, צו אים פארדרייען די קאפ און קומען צו דער גאווה. ער האט א גאנצע צייט געדענקט אז ער איז בבית אדוניו המצרי, ער איז נישט וואס ער איז. פון אנדערע זייט שטייט ביי איוב און איז געווען אין בית הסוהר, שטייט און איז געווען אין בית הסוהר ואשר היא עושה השם השם מצליח. אז ער איז געווען מצליח אפילו אין בית הסוהר, ער האט אויך מצליח געווען. וואס איז געווען די כח פון יוסף הצדיק אז פון איין זייט וואס עס איז אים געגאנגען גוט, נישט זיך גרויס האלטן און נישט נישט ווערן באגאבט, און פון די צווייטע זייט ווען ווען ס'גייט אים נישט גוט, נישט ווערן צובראכן ביי זיך, יוסף הצדיק האט געהאט אלע סיבות אין וועלט צו ווערן צובראכן, א בחור א יתום, ביי די זיבעצן יאר האט מען אים ארויסגעווארפן פון די שטוב, מען האט אים פארקויפט פאר א קנעכט אין מצרים, דארטן האט מען אים אריינגעלייגט אין תפיסה, וואס איז נאר גלות אחר גלות, און לכאורה געווען אין די ערגסטע אין די ערגסטע מצב וואס א מענטש קען זיין און פארלירן יעדע האפענונג, אבער יוסף הצדיק האט נישט פארלוירן האפענונג, און האט נישט געלאזט די מצב וואס ער איז געווען צו טוישן ווער ער איז, און אפילו ווען זעהט ער, אפילו ווען ער איז געווען אין בית הסוהר, האט ער געהאט די קאפ און די הארץ צו פרעגן אפילו די שר המשקים און די שר האויפים, מדוע פניכם רעים היום, וואס גייט ענק שלעכט היינט, וואס איז געשען, יענער איז אין תפיסה, יענער איז אין דזשעיל, ניין, ער האט באמערקט, ער איז געווען, נארמאל אין אזא פאל א מענטש וואס קען זיין פארמאכט אין זיך און נישט זעהן וואס טוט זיך ארום און ארום, זיין מען רופט עס דיפרעסט, און יוסף הצדיק איז נישט געפאלן ביי זיך, ער האט אייביג זיך געהאלטן מידת ההשתוות. וואס איז טאקע געווען די כח? וויאזוי האט יוסף הצדיק געקענט אזוי האלטן און נישט לאזן דעם מצב וואס ער איז צו עפעקטן ווער ער איז? און דער תירוץ אויף דעם זעט מען ביי אונזערע פרשה, איז דא דריי פסוקים איינע נאכן אנדערע, און מ'זעט מען די די זעלבע די זעלבע איין ווארט וואס ער חזר'ט זיך איבער אין יעדע איינס פון די דריי פסוקים אז ווען יוסף הצדיק האט זיך געטראפן מיט זיינע ברודערס האט ער האט ער געזאגט אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי איך בין ענקער ברודער אשר מכרתם אותי מצרימה וועלכע האבן מיך פארקויפט אין מצרים ועתה יעצט אל תעו עצבי ער בארואיגט זיינע ברודערס אל תעו עצבי ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי היינו כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם דער אייבערשטער האט מיר געשיקט למחיה, צו זיין, צו קענען נשפרזן, צו קענען מפרנס זיין כלל ישראל, בני ישראל, און די גאנצע וועלט. און זאגט ווייטער די נעקסטע פסוק, וישלחני אלקים לפניכם, די אייבערשטער האט מיר געשיקט, לשים לכם שערות בארץ. אין די קומענדיגע פסוק שטייט, ואתו לא אתם שלחתם אותם הנה, נישט ענק האבן מיר געשיקט אהער. סא זעט מען פון אלע פסוקים זעט מען אז איין ווארט פון זיי די דריי פסוקים איז די ווארט פון שליחות. יוסף הצדיק האט זיך געזען אין די וועלט אלס א שליח. יעדע פלאץ ווי איך בין, צו ס'גייט מיר יא גוט צו ס'גייט מיר נישט גוט, צו איך בין ברום המעלה צו בשפל המדריגה, יעדע פלאץ איך בין אין א שליחות און איך האב א תפקיד צו טון דא, און דאס האט אים געדרייווט און דאס האט אים געהאלטן סיי אין די גוטע צייטן ער זאל נישט זיך גרויס האלטן און סיי אין די שווערע צייטן ער זאל נישט ווערן געפאלן ביי זיך, יוסף הצדיק האט זיך געזען אלס א שליח, א שליח פון די אייבערשטער, איך האב א תפקיד און איך האב א מישן אויף די וועלט און פאר דעם בין איך דא און דאס דארף איך טון און דאס איז זיין גאנצע מהות. און און שטייט אין ספרים אז שליח וואס שליחו של אדם כמותו, וואס דער אייבערשטער האט אין זיך כביכול געמאכט צען ספירות, יעדער מענטש האט אין זיך עשר כוחות, צען כוחות הנפש, און דער שליח דארף אריינלייגן זיין שליחות די גאנצע אלע צען כוחות הנפש, איז דער שליח מיט צוזאמען מיט נאמבער צוזאמען דער אות י'. און עס איז עשר כוחות הנפש בגימטריא משיח איז ווען יעדע מענטש פירט זיין שליחות ער טרעפט זיין שליחות אין די וועלט ווען ער פירט אויס זיין שליחות אין די וועלט ברענגט ער א אייגענע גאולה פאר זיך און צוזאמען מיט דעם ברענגט ער א גאולה כללית פאר די גאנצע וועלט זאל העלפן אז יעדער איד זאל זיך טרעפן זיין שליחות און ברענגען זיין גאולה פרטית און גאולה כללית במהרה בימינו אמן.